Ne Ninza pyşbagylary, ne Stewan Sigl, ne Jeki Jan, ne Žan-Klo Wan Dam. Ol bolmasady, bularyň hiç biri bolmazdy. Ol bul atlaryň geçmeli gapysyny açdy. Ol sinema dünýäsinde başga bir ölçeg döretdi. Ol ýazgylarynda daýawja görünýärdi. Ol ýüz ýetmiş santimetr boýa ýedi. Kiçi boýuna garamazdan gaty güýçli agyry berýän urgulary hem bardy. Gözleri miopdy. Bu gün onuň on müňlerçe ynsan uruş stilini öwrenmäge synanyşýar. Brus Li kamerany, kamera-da Brus Lini söýýärdi. Şeýle bir kameralara bolan höwesi güýçlüdi welin, şol döwrüň iň güýçli kameralaryny satyn alyp, öz türgenleşýän pursatlaryny ýazga alýardy. Bu görýän wideoňyzda bolsa ony dünýä tanadan güýjüni we tizligini görüp bilýäňiz. Ýöne Brustiniň hakyky güýji onuň ýumruklarynda we aýaklarynda däl-de, aklynda we ýüregindedi. Brus Leniň öňki ýan ýoldaşy, Meniň tanaýan Brus Lim atly kitabyň ýazyjysy şeýle diýýär, Ol hakyky urşujydy. Ýöne çuňlukda Brus Li müňlerçe ýyllyk pelsepe bilen gurlan dogry bir ynsandy. Ol bizi gysga wagtlygyna zyýarat eden gadymy bir ruhdy. Amerika, San-Fransisko, bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyl. Ol ýyl, hytaý astrologiýasyna görä aždarha ýylydy. Li Hoi Çun, Amerika welaýatlaryna giden meşhur hytaý operaçysydy. Bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda maşgalasy bilen bilelikde Amerika çykyşa geldiler. San-Fransiskoda wagtlary sanjylary artmaga başlady we ony gyssagly ýagdaýda San-Fransiskonyň Hytaý obasyndaky bir hassahana äkitdiler. Ýigrimi ýedinji oktýabr güni Greýs Ho saglykly bir çaga dogurdy. Çaganyň doglan sagady hem Hytaý astrologiýasyna görä, Aždarha sagadady. Hytaý ynanjyna görä beýle ýagdaý gaty seýrek bolardy we gaty güýçli bir ynsanyň doglandygyny yşarat edýärdi. Ejesi bu çaganyň adyny Lil Jon Fan goýdy. Ony dünýä tanatjak Brus Li adyny bolsa hassahanadaky şepagat uýalaryndan biri goýupdy. Ýene-de Brus Li bu adyny okuwa başlaýança ulanmady. Çaga üç aýlyk wagty öýlerine Hong Konga döndüler. Operaçy bolan bir maşgalada ulalan bu çaga dogulandan bäri oýunçydy. Brus Li bir müň dokuz ýüz kyrk altynjy ýylda, ýagny alty ýaşyndan bäri kinolarda rol alyp başlap, on sekiz ýaşyna çenli ýigrimi hytaý kinosynda ýer alandyr. Kiçi ežderha lakamyny hem bolsa şol döwürlerde gazanypdy. Kiçi ýaşlaryndan bäri goşgy ýazýardy, tans etmegi gaty halaýardy. Öz uruş stilini bolsa şol döwürlerde gözler öňüne sermäge başlapdy. Ýöne ol wagtlar diňe köçede zatda görüşýärdi. Ol döwürlerde Hong-Kong köçelerinde ulalmak, özüňi goramagy öwrenmegi gerekdirýärdi. Ol ilkinji uruş dersini öz kakasyndan alypdy. Çünki kakasy operaçy bolmagyndan başga-da, öňki Tai Çi Çuanyň Wu stili urşujysydy. Brus Li ondan soňra tagta urşujy bilen türgenleşmäge başlapdy. Ýumruklary ganaýança işleýärdi. Soňraky ýaşlarynda bolsa özüni muňa beripdi. Bir hünärde on üç, on sekiz ýaş arasy gaty wajyp ýaşlardyr. Uruşmak sungatynyň düýbüni bolsa ol ýaşlarda atypdy. Ýöne Brusliniň ýeke halypasy bardy. Ol hem Ýip Mandy. Bu adam Hong Kongda ýaşaýan Wing Çun uruş sungatynyň ussasydy. Ip Man dünýä belli başga-da birnäçe urşuja halypalyk edipdi. Bu ruslar bolsa öwreden iň esasy zady, urşuň otunda bişirýän naharynyň reseptini asla hiç kime aýtmamazlygydy. Seni neden kabul edeyim?
Çünki en güçli öğrenciniz ben olacağım.
Edil ýapon samuraý däbinde bolşy ýaly, hytaý uruş sunnatynda hem syrlar diňeje hytaýlar arasynda birek-bire geçirilýändir. Bu müňlerçe ýyl dowam edip gelýän bir däpdir. Bursly iň ökde urşujy däldi, emma urşlara gaty aktiw gatnaşýardy. Urşmakdan asla gaçmazdy. Ol yza ädim ätmegi asla kabul etmeýän bir urşujydy. Garşydaşlyk duýgusy durmuşynyň her pursadynda bardy. On dokuz ýaşynda wagty Bursly köçedäki diki oglanlaryň arasyna goşulyp, abraýyny pese düşüripdi. Soňra maşgalasy ony Amerika öz dostlarynyň ýadyna iberdiler. Brus Li Amerika gelenden soňra kafede işlemäge başlady we bu ýerde oňa binanyň çerdagynda ýaşamaga rugsat berdiler. Bu wagtlar Brus Li orta mekdebi hem tamamlap, uniwersitete hem başlady. Waşington uniwersitetinde pelsepe bölümini okamaga başlady we okuwyndan daşary gijelerine ofisantlyk işini hem edýärdi. Burçly hytaýly bolanlygy üçin amerikaly we iňlis okuwçylary tarapyndan ýekelenýärdi. Pikirlenme. Duý. Edil Aýy görkezýän barmak ýaly. Barmaga üns berme. Ýogsam, ol ajaýyplygy gaçyrarsyň. Görüp bilmersiň. Aslynda bir uruş kinolarynyň köpüsi bize bir zat öwretmek ýerine biziň wagtymyzy hoşal geçirmege gönükdirilendir. Brusli gaty köp zady üýtgetdi. Uruş sungaty bilen pelsepe arasyna baglanyşyk gurmagy bilen täze düşünjä eýe bolan kinolar düşürdi. Brusli bu kinolary diňe bir hoş wagt geçirmek üçin däl, eýsem, öwretmek üçin hem ulandy. Özi gaty güýçli bir ynsan. Aktýor, urş ussasy, mollum. Ýöne ol bulardan başga-da bir filozofdyr. Brusli uniwersitet döwründe günbatar filozoflary we gelen ýerindäki gündogar filozoflary bilen ýakyndan gyzyklanardy. Pelsepä garşy gaty täsin bir gyzyklanmasy bolan Brusli günbatar we gündogar pelsepesi arasynda bir gatnaşyk gurmaga synanyşýardy we özüne mahsus şahsy bellikler tutýardy. Ýanynda elmydama bar bolan bellik depderini, gelejekde nämeler etjekdigi we özüni dünýä nädip düşündirjekligi ýazýardy. Gelejege degişli maksatlaryny gaty ýiti bir dil bilen ýazypdyr welin, özüne bolan ynamyny görmek mümkindir. Hatda ýigrimi bir ýaşynda wagty bir dostuna ýazan hatynda Bursli şeýle diýýär, Içimde gaty uly, dörediji we ruhy bir güýjüň barlygyny duýýan. Bu şeýle bir güýç welin ynançdan, görüşden we tutanýerli bolmakdan hem uly. Bularyň birleşen ýagdaýy. Beýnim bu elimde tutýan güýjüň garşysynda jadylanandyr. Brus Li günleriň birinde ussasy idman bilen meditasion edýärkäler, Brus Li näme etse-de ünsüni jemläp bilmeýärdi. Munuň üstüne idman dersi arakesme berer we Brus La gidip dynç almagyny maslahat berer.
Fena değil. Suya gerçekten vurdun mu yoksa vurduğuna mı düşündün?
Gahary bilen ýöräp barýan Brusli bir kölüň kenaryna barar we gaharyny bu kiçijik kölden çykarmak islär we suwa bir ýumruk atar we suwa hiç zat dolmaz. Suw azajyk tolkun atandan soňra öňki ýagdaýyna gaýdyp geler. Suw Brusliniň bu güýçli ýumrugyndan hiç bir täsir alan däldir. Suwuň bu özüni täzeläp bilýän aýratylygyna haýran galan Bursli, suwuň bu ýagdaýyny uruş sungatynda we durmuşyndaky pelsepä baglap ulanmaga başlar. I said empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup, you put water into a bottle, it becomes the bottle, you put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Suw pelsepesi Bruslynyň gyzyklanýan taoizm pelsepesinde gaty wajyp bir ýere eýedir. Taoizm pelsepesiniň gurujysy bolan Lao Tzu suw hakynda şeýle diýýär. Dünýäde hiç bir zat suw ýaly ýumşak, suw ýaly ejiz däldir. Emma suwdan başga hiç bir zat gaty we güýçli bolany ezýärkä, özi üýtgemeden galmaz. Biz hem bu ýerden gaty uly ders öwrenip bileris. Suw gaty täsin zatdyr. Suwy nämä goýsaň oňňe öwrüler. Üýtgeşmelere öwrenişip bilýändir. Howa sowan wagty doňuşy ýaly gyzan wagty-da buga öwrülip bilýär. Suw şeýle bir näzik bolsa-da, ýeri gelende ondan ýekeje zat ýokdur. Biz hem Brus Li ýaly suwuň bu ýagdaýlaryny öz durmuşymyza baglap ulansak, gowy bolmazmy eýsem? Suwuň belli bir şekli bolmaýşy ýaly, Brusliniň hem uruşýan wagty belli bir usuly ýokdur. Brusla şeýle bir sorag soralýar, Uruşýan wagtyň haýsy usul bilen uruşmagy saýlap alýaň? Hiç bir usuly saýlap almazlyk usul bilen. Brusli durmuşynda öz uruş pelsepesini döreden, ýagny Jeet Kun Du. Munuň merkezinde ilkinji göz öňüne gelýän bolsa, Gündogar pelsepesiniň merkezinde bolan ýinkýaň simbolydyr. Ýinkýaň simbolynda garşydaş bolan zatlaryň bar bolmasy üçin birek-birege mätäç bolmaklygy ýatýandyr. Ýinkýanga görä, älemdäki hemme zadyň tersi-de bardyr. Erkek-zenan, ertir-agşam, suw-ot ýaly. Brusli hem öz pelsepesinde ýiňk-ýaň ulanandyr. Brusli bu dünýädäki hemme zada edil uruş sungatyna garaýşy ýaly bir sungat gözi bilen seredýändir. Brusli ölüme hem şeýle garaýşy bilen we bu sözleri bilen meni gaty haýran galdyrdy. Gazanmagyň ýoluny öwrenmek isleýäň. Emma ýeňileniňi-de kabul etmek isläňok. Ýeňileniňi kabul etmek, ölmegi öwrenmek, ondan garaşsyz bolmakdyr. Ertir geleniňde bolsa hyjuw doly beýniňi erkana goýberip, ölmek sungatyny öwrenmelisiň. Brusli öleninde otuz iki ýaşyndady we otuz iki ýaşyna çenli şeýle işler eden ynsan ölmedik bolsady, mundan başga nämeler ederdi diýip pikirlenmezlik mümkin däldir. Brusli bize ölüm hakynda hem soraglar bermegimizi itergi berýär. Ölenine elli ýyl geçende-de, onuň kinolary hakynda, Onuň durmuş pelsepesi hakynda gürrüň edip bilýän bolsak. Bu kinolary bu durmuş pelsepesi bilen biziň durmuşymyza täsir edip bilýän bolsa. Bul adama ölli diýmek näderejede dogry bolup biler. Henizem ölümiň näme many berýänligini bilemok. Ýöne ölümden gorkýan biri dälmen. We men durmadan yza gitmeden. Ösýän we özgerýän Brusli. Bir gün maksatlarymy tamamlamadan ölsem, bu ýagdaýdan bir puşmanlygym bolmaz. Etmek isleýän zatlarym etdim we bulary edýän wagtym dürs bolmagy we ukyplarymy iň dogry ýagdaýda ulanmagy saýlap aldym. Bu durmuşdan başga näme isläp bilerin? Ölümsizligiň açary. Başda ýatlanmaga degäýjek bir durmuş ýaşamakdyr. Bu durmuş bolsa, wagtyňy boşa harjamazlykda ýatýandyr. Bir durmuşyň düýbi bolsa, wagtdan döreýändir dostum. Men Aman Hümmi. Indiki wideomda görüşýänçäk, hoş, sag boluň.